No ndore ona tau ndakoni imerete gwakwa. Kwĩmeria. Nĩndige kwĩmeria. Oh, rĩ- rĩngĩ rĩho rĩkoragwo na mbegũ nginya Ĩni. ndu- ndune Ndune. thĩinĩ. Ĩni. Ĩĩ. Ndune. Nĩ na- na nĩrĩo andũ metaga ikokomanga. Ĩni na rĩ goro takĩ. Ĩĩ. Rĩmwe ũiguaga nĩ ciringi magana merĩ. Yes. Kama ũguo ta kara. Ĩĩ. Ũkerorera mũkwendi ũguo. Mũkwenderia. Ũkamwĩra, We nĩ ũrĩ warĩa. Na nĩ ũrĩticamaga wega. Ah, Ĩrĩcamaga wega. Ĩrĩcamaga wega. Ma- Magana mega weni ũrĩa warĩ. Ĩĩ. Wakwĩra, "Eh, Simon no ũkĩrĩe kĩndũ ta gĩkĩ na githĩ ndũkũhinga wĩra. Kũrĩa stoko. Agacokia rĩngĩ ahurĩ. Agacokia rĩngĩ ahurĩ. Ĩĩ. na na na na waicoka ũgagĩkora na na na kĩrĩa na maembe marĩa twĩtaga kĩrĩa

me mahakũre. Ĩĩ. Nĩwamona? Ĩĩ, marĩa Matikoragwo- matarĩ mbegũ. Ĩĩ, macio matikoragwo mbegũ. Ĩĩ, na nĩ harĩ rĩngĩ rĩkoragwo ho rĩkoragwo rĩ rĩa yerũũ, Ehe. no thĩinĩ nĩ itune. Nĩ itune. Nĩ itune. Ona rĩu, ĩĩ. Ĩĩ. Na, na ũgagĩcoka ũgakĩgũra thandara. Ĩĩ. Na rĩu ũndũ ũkuona? Yes. Rĩu ũkĩrĩkia mũthako ũcio wothe-rĩ, Ĩĩ. ĩ, woirwo gatunda kamwe kamwe kamwe ũguo ũgĩkagĩrĩrwo-rĩ, Ĩĩ. ĩ, ũgakora ngiri ithano ndũrĩ. Yes. Nĩwanyita? Ĩĩ. ngiri ithano ndũrĩ ĩĩ Ũkamu- ũkamwĩra tatara agoka ngiri ithano ũkamwĩra teka ũguo ĩ tareke njoke Ĩĩ. ndarĩra ma- maĩ magana merĩ angora nĩ kiwi ĩmwe ndarĩra magana merĩ akũrengera njumbe ithatũ atĩrĩrĩ tũgũragana gũkũ thoko icio- nguo. thoko icio ithiaga nĩ ũhĩndĩ Ma- maita maiga- maigana na gũkũ mabypass reke ngwĩre Ĩ, ũkoherwo ma- macungwa 20 na let me igana. tell you Ĩ, thĩ ĩno nĩ kũrĩ andũ maikaraga heaven gũkũ Ĩ. acio nĩ matikahahũka aca atĩ atĩ atĩ ndũĩ rĩu reke ngwĩre ta rĩu ta rĩu eh, twaria ũhoro wa mabiũ rĩ Ĩ, eh, andũ aitũ rĩ na and I'm sorry to say this ĩ, andũ aitũ rĩ ehe. kĩrĩa gĩtarĩ goro piũ especially arũme a gĩkũyũ rĩ ĩĩ njohi ndĩrĩ yagĩa goro na mbia ciao itirĩ ciaga no kĩndũ kĩngĩ gĩothe atĩ ũraikara ũkerwo ũrĩe wega ũrĩe matunda maingĩ ũrute ngiri igĩrĩ ũrĩhe matunda he matunda hakuna Ai, ai, ai, No, ai, ai, why? ngiri igĩrĩ Ĩĩ. ũgũre matunda yes Ũkiuga mũndũ akwe he Eh, ngiri igĩrĩ macio nĩ matunda pikapu igũrũ igĩrĩ kũrĩa mũranga we nawe pikapu ĩmwe orie kũma rĩrĩa rĩgĩte kũrĩa irigũ Eh, kũma irigũ yes. abanana Eh. rĩgĩte kũrĩa rĩ Eh. Mm. Akorwo agĩthiĩ mũranga harĩa kaharati ona u ndarũgamaga Ndarũgamaga ndarũgamaga to- reri-inĩ. ndangĩrũgama tondũ atengerete arumaci akanyue arerwo ma- marigo marigo maigana mĩahũ ĩrĩ rĩa wĩrĩ ndangĩkua angona ngwendaga kũnyua njohi igĩrĩ na ũria rĩu kĩome ũria kĩome Ĩĩ. kĩome yes rĩrĩa rĩgĩte kũrĩa itunda Ĩĩ. itunda rĩo rĩenyewe yes ĩ ũmũri Ĩĩ, na Na mwe- ti ndimũ na mwecimi wa na ti ndimũ o karũri karũri rĩ itunda rĩrĩa rĩgĩte kũrĩa rĩ rĩetĩtie thambutha akahinyĩra kĩrĩa ndimũ ndimũ kana njohi ndũrũ akauga ĩtinangĩra kũrĩa itunda akauga ekererwo atinangĩrio ndimũ pieces cia ndimũ kana arĩte thamaki kana arĩte thamaki A- akoya gatimũ karĩa ke hau akahindĩra agwa mũthuri no metwo arĩa matunda rĩu ahaithu atumia arĩa morũragia macungwa moka nĩ ũgũkua matunda ũmũthĩ ndagĩkua ndagĩkua na nĩ igana rĩmwe Ĩhĩ. Ĩĩ. ndagĩkua wĩ Ĩĩ. wĩra wake nĩ wakwĩra mũirĩtu reka ũguo ĩ Mm. tendia karaũndi kamwe kamwe gaka ka na ihenya na woe mbirũ ĩyo na ũhe tirũ itunda ũguo ndoria kanyarĩ Ndoria kanyarĩ gĩthe kũrĩa itunda rĩ Ĩĩ. Ĩĩ. nginya irigũ yes Ũguo wa mũndũ akira akaiga atĩ, eh, nĩ itunda rĩrĩa ndĩaga no nyanya. Cicia iria-inĩ. Kana wathiĩ we- wetia choma, ũkauga ũtinangĩrio slices. Atĩ ũkore mũndũ harĩa ngara arũgamĩte, harĩa bigitire atĩ area ĩyo harĩa hendagio matunda harĩa igũrũ. Na kwĩra guo ũkoraga rĩrĩ, Ĩĩ, ũkoraga o hĩndĩ. ĩĩ.

kwao marĩagwo nĩ therũ Ndĩrakwĩra, ũkĩingĩra ngari ĩno rĩ Ĩĩ, hau watonya rĩu hau rĩ yes nĩ ũrĩkoraga matunda ma mĩthemba mĩingĩ mũno Ĩĩ, mamona ũtoĩ nĩ marĩkũ mamona ũtoĩ nĩ marĩkũ Ĩĩ. wagĩcoka rĩu nĩ ũgakora nyeni cia mĩthemba ĩngĩ Ĩĩ, na kũu nokuo twerĩtwo atĩ mũndũ athiaga akagũra okira ĩĩ. Atĩ nĩko- nĩteithagia mũno anga na zinc mwĩrĩ anga na copper, anga na- ĩna omega omega 6

Nĩ- a- agacoka agakwĩra waga kũrĩa ũũ nĩ ũgũkua na ũthiĩ ũgakora ndereba ya matatũ Eh, ũkamũria ndereba ĩ we nĩ ũkũrĩa irigũ eh, mama ũrũragio eh, akoria nĩ mbeca cigana rĩmwe akerwo nĩ ikũmi eh. akoria ũcio ũngĩ wĩna njũgũ ndagĩrĩa irigũ njũgũ ciau reka iria tũiguĩre tha Eh, Na nĩkĩo ũiguaga mũndũrũme nake atuĩka kũnyitĩka-rĩ, Ĩĩ. akinya ihinda rĩake rĩa kũnyitĩka-rĩ, ndũĩ ndarĩ kĩndũ akoragwo gĩtigarĩte mwĩrĩ. Na ndaikaraga mũno. Ona ũkoraga, ũkoraga ena tube i- o- ona igakũringithia imwe ithiĩte kũ? Ĩĩ. Ĩĩ. Iria ekĩrĩtwo mwĩrĩ. Eni, na nyamũ ĩramũthima harĩa. Ĩĩ, ya gamba titi. Macini ĩragamba titi ũkona tũnyamũ tũrambata ũguo tũgĩikũrũkaga. Na hĩndĩ ĩyo anyitithanĩtio gũkũ mawaya me gũkũ. Agũkũ- agũkũrĩire maitho ũguo ndangĩ- Na- ndangĩbucia. Na kĩrĩa, cigĩtagwo drip.